Bon, bonochi bonochi bonochi seis ora parti. Bon bini den Ponce di Medio Curaçao, nos stay back atrobe, nos ta un yama danki na Dios, nos stay back danki na bosnan cu bosnan a kere den Ponce di Medio Curaçao, nos stay atrobe un bia mas, ya bo sa mester mira cambio total, no tin no tin. habrimentu mas manera kustumber ku Positive Media anterior ku tabata tin. Anto nos ta e bek atrobe, nos ta e bek, awe ta nos promé edishon ku nos a kuminsá bin live. Anto ègt mi ke yama bos nan tur danki ku a sopòrt Positive Media, ku a keda den Positive Media, ku hopi hende a puntra tambe ku nos ta bini bek. y berdad nos a pasa den cierto tramitenan y pa nos haci traha duro pa nos por a bin bek nos a wou mester a reglanan di Facebook ta bisa cu mester tin tanto hende shen followers cu tur e con ey anto mi preocupacion tabata ta cu lo mi no yega shen prome cu ay caba cu ta ay pasa pero nos a yegue Pero teinde tin mas kosnan ku nos tin ku apdatá, nos tin yen kos pa bin kuné, nos tin asta programanan nobo, programanan di di di talk shownan wak, e tin tres talk show ku ta bini den Positive Media Curacao, nos programanan edukativo, basa mes a mira ku kada bia nos ta keda post i nos slogan tambe a kambia bira Positive Media, in the way of positive thing. en nius. Paso hopi hende ta bisa, sí, bo ta para pa kos positivo, pero bo ta pasa noticia y nos a mustra cu nos ta pasa noticia tambe. Wanneer nos a na mira, nos tin nos logonan nobo, nos no tin, nos no, nos ta bisa cu nos no ta usa nada mas di Kòrsou, pasobra nos ta keda usa kosnan di Kòrsou, ke ta bai. Nos ta keda hasi propaganda tambe di Kòrsou, pasobra esaki ta nos isla, ta nos lugá, nos tin cu ke ta bai yama danki. Y. Manera mi bisa e nos no tin cu bay back den pasado pero ya tur hende sa caba cu e Facebook anterior a wordo di hack anto nan hende bisa Facebook a vanish nos pasobra e hacker a purba di drenta nos coloborador e conseheronan cu mi tin un di nan a bay haci mas research pa wak kico ta bay esun ta pasando di como mi no por a drenta den e prome account. I ora ku nos a bai wak, òf e hende ku a bai e investigashon a bai wak, el a mira ku esun ku a hèk nos a purba di drenta den Facebook su sistema, anto usando mi akount. Anto esei a buta ku Facebook a vanish nos, anto lamentablemente nos no tin e Facebook ei a mas. Hopi programa i riba nan, pero danki Dios nos tin hopi dje programanan ku a pasa riba YouTube. Y esey tambe a keda gewoon normal. Nos Instagram tambe ta ey normal. Gracias a Dios e Instagram si a keda safe. Y ya, e no es bisa ora bo cuminsa helemal di nobo, bo tin un cuminsa cu cosnan nobo, cosnan cu ta buta bo bay un tiki mas en grande. Anto manera nos a na mira no tin nos falta yen pida pida cos mas. Tin programanan cu a cay afo. Y tin programanan nobo cu ta bay bini. Un dje programanan sigur cu a cay afo hopi hende, mi ta kere hopi hende lo a ripara cu Weatherman, Mister Weatherman, no ta ey mas riba Positive Media Curacao pa un, manera nos ta bisa, un misunderstanding cu tabata tin, cu ta for di e tempo cu nos ta a cuminsa cu Positive Media Curacao. Mi a pidi autorisacion na dje riba su, riba su YouTube channel pa. Puntrele cu mi por haña e itemsnan anto pa nos como cu ya ke ta pasa cos di Kòrsou nos por a buta nan riba nos page. Comenzá mi no ta hacié pami pasobra mi ta buta hasta su nomber cu tur e conen. Pero ya, djaduming dja sabra ey mi a haña un. Nos a bisa un comment di dje cu ta bisa cu si, mi ta usando su material cu tur e conei, anto nos a opte ori di no usa su materialnan mas y nos ta bay usa di nos mes. Nos tin un, nan ta bisa nos tin un hoben riba su, tur ene sa di dje cu ta EBC Weather. Of of ke tu bai e ta usando e weather weather and hurricane season news tambe a keda riba nan pero esei ta lamentablemente djespre di tempo e ta bai wordo delete pasobra djespre ku ora facebook a bin hasi su investigacion riba e page anterior e page lo no ta existi mas kòmsa e page lo wordo delete y mi ta bisa tambe e page anterior a wordo dehack mi ta bisa públikamente tambe pa niun hende no bai like e pecha ya mas, pasobra e pecha ya no ta, nos ta bisa no ta, no ta, no ta funshoná mas. Kuminsá lamentablemente nos no por deal kuné mas, nos no por atendé kuné mas, anto e rei nos ta traha un page nobo, ya boso a mes ta mira ku tin bien kambio y nos a haci cierto adaptacionnan y programanan nobo ta bay bin, hopi hende tabata preocupa riba e programa El Mundo Desde Arriba, programanan manera cas y mansionnan bandona tambe cu hopi hende a keda pendiente pa. Pa wak kon e programanan pasobra ta siña algu no, bo ta siña algu. E programa di kushinamentu kumindanan straño tambe hopi hende tambe tabata mira ku nos no ta pasando nan pero nos ta bai bin ku nan bek pero kaminda e programa keda anto nos ta bai wak ku nos ta bai kuminsá pasa esunnan ku no a wòrdu pasá purbanan pasa bèknan di nobo pero nos ta bai wak kon nos ta hinkele den otro. Manera a bisa esun di weatherman, nos no tin weatherman mas, kumsa nos ta bai usa un e nos ta laga e hoben ku ta traha huntu ku Positive Media ta bai manda tur kosnan di tempu ku tur e kosnan i kumsa lamentablemente weatherman no ta existi mas. Un programa nobo ku ta bai bini ta dos un programa di talkshow entre Curaplus ku Cura Plus Media, mi ta kere hasta ta bay, esey tambe ta bay cambia di nomber, Cura Plus Media y tambe Positive Media Curacao ta bay join pa bay papia di nos ta bisa di educacion sexual comenzar a base di malesanan sexual transmiti, anto haciendo e tiki mas consciente, pasobra ke tur bay tur hende ta mira y tur hende ta keda haci mesun cos, manera nada no a pasa, anto esey tambe nos a buta cu. Ami cu e cu Cura Plus Media nos a buta, nos ta join. Si ta un programa nobo cu ta bay bin, esey ta bin tur djabierne. Um, Exclusive Production tambe ta uno cu a join cu Positive Media. Esey ta bay bini cu un programa di dje, di mes, di e grab, di e graba. E tambe ta bay join cu nos cu tambe ta bay un programa nobo, esey lo ta bini hopi chens, e ta bini riba djamas. Djaluna, djaluna ta keda gewoon, el mundo desde ariba, nos ta bay buta djarason cuminda pasobra ya caba e programa di cu nos ta bay join, nos ta bay wak e nomber dje programa ey, pasobra ta un programa cu. Ami ku Dudley a sinta papia pa nos bai hink'é den otro pa nos por wak ku nan e ta bisa pa nos bin ku kambio den den e den media pa hasienda nan tiki mas konshente i dja rason. Lo ta bia e programa ta hoon di kuminda òf nos ta pas'é pa djasabra. Nos ta wak kon nos tin ke di otro. Pero djasabra i djadumingu nos sa ku tur hende ta gusta e notisianan ku nos ta pasa tur tur dja di Jesus or bai ku e seis or i meinta. Esei tambe lo keda normal. Esei tambe lo bay pasa gewoon. Dja sabra nos nos tin nos enemy, cu esei ta un cos cu tur hende a custuma cune tambe. Esei tambe lo bini bek. Dos, Elevation Church ta keda teinda ta bayendo bon. Mi no a hanja niun, nan a bisa niun. Nun keho di nan ainda ku mi no tin mag di pasele, kumsa esei ta, esei sigur ta keda. Mi ainda bisa tanten ku bo ta keda kompartí e palabra di Dios, mi no ta mira nada ku tin ku lo tin problema derover di esei. Bosnan por mira ku lo tin hopi hopi kambio i na promé lugá, na na e segundo lugá mi ke yama hasta hende nan di Boneiru, su hende nan di Boneiru ta sostené nos. ku nan sa ku tin positivamente ke Rosou, esei tambe mi ta yama publikamente danki. I ya, mi ta kere tur hende sa, ta ami ta e, nos a bisa ta ami ta para para patras di Positive Media, ku bo sa Richardson Ignacio kuminsá, tur hende sa esei. I nos ta bai kuminsá ku programanan hopi interesante. Eigenlijk awe mi ta kere èg Pa tur hende mira ku Positive Media ta e bek. Kuminsá Positive Media ta sigu su programanan normal. Positive Media lo bai bin. Ah, e programa tan popular Let's Talk tambe ta bini bek. Lèt mi chèk un kos aki. Hende manda ko pa mi aki. Lèt mi chèk. Sí.

Wow. Sorry pa e e e un cosa ada mi a atencion. But no costumbre ta manda app no. Si, anto um na mi na mi bay contesta wende back aki this one da mura ta sini. Yeah. Si, um. E ori nos ta bini ku programa e programa tan tan popular Let's Talk ku tur hende tabata ta programa ku nos ta bisa flat programanan ku hende ta sinta wak kiko ta e talk show ku mi ta bin kuné anto esei ta bini bèk tambe esei esei sigur ta keda riba djaweps. Komisaris Asa tin grabashon ku ta bai riba Youtube ku Instagram, ma e grabashon aki mes ta bai riba riba Instagram ku Youtube pa tur hende sa ku Positive Media ta e bek riba Facebook kantoor ya trahando duru purba di bai mas nos a bisa mas kouteloso ku ta posibel no tin beheer di mas pa tras di chesnan Angel nos a tin dos dos tres hende responsabel pa kico ta pasa ku bo por. Ok, si ku antes bo tabata ta, nos tabata bai mas ku regla ku tur e kon'é, awor e ki nos ta bai purba bai mas kouteloso, kumpliendo ku reglanan di facebook, pa asina ya nos no ta wòrdu di vanish atrobe, pasobra antes wi sa sa flat. Trabou duru, hasiendo trabou aki basta duru, trabou Ku yara nos buta ta for di dos mil diestres mi a kuminsá ku e kòki. Anto e kosta ku ora bo mira bo trabou ku bo a hasi anto e bai pèrdí asina anto bo ta wun kuminsá helu mal di nobo. E ta kibra bo un ratu pero den dje mi ta yama danki, dikon mi ta yama danki? Pasobra si mi tabata ta ku e mesun page aya lo mi no upgrade manera mi a upgrade aki. Anto esei ta buta ku lo mi a keda den den e den de nan e ta bisa mi ta keda den den e same shit ku ke tur bai mi no ta hasiendo un upgrade manera mester ta hasié kos un tiki mas heavy pa nos bisa atractivo pa pa hala atenshon pa hende por bini komisario esei abuta ku nania ta bisa bo bo ta bo ta pensa dos bia kuminsá di nobo òf legu mai pero ègma kuminsá di nobo inspirashonnan nos a bisa di e Tata Todopoderoso ku a bini diripiente pa hasi tur e logonan aki nobo ku bo sa mes ta mira ku ègt logonan ku no tabata tei lo tei bèk manera e logo di Positive Media Curaçao Einan ta bin logonan di programanan ku tin kuminsá awa ke dibes ta Positive Media, e Positive Media ta keda einan. Pero djespues e ta e ta bini bèk, si, la nos la nos la nos wak pasobra mi ta kòrè mi chòm ke mi sa manda kos pa mi, pero nos nos ta bai wak ke den futuro. Mira aki, si nos ta trahando, ya la nos bay bek kumida nos tabata ta, so bo mesa, ya, asina. Ora ku bo hasi sierto kambionan bo tin ku bay apdatá manera sierto reglanan, manera ta bisa ku awor aki e. Nos a bini cu e sistema nobo manera di bisa sabi e logo nan nobo. Hopi hende gusta e logo nobo cu cu nos a bin cu ne ta e e e logo um cu ta patras ey cu tur hende ta gust del e ya mi ta bolbe bisa tur hende inspiracion cu bo sa kisa bo flat perde tempo sin ta haci e dedicacion pa busca un design asi manera e ta ta hopi bo ta bo ta bo ta. keda hopi lanta pa bo hasi tur e kone. Y tambe cu cosnan cu a keda manera e bara di tempo esey ta keda manera nos a bisa bo staan cu e weather e weather man a cay afo pero nos ta bay uza ABC weather. Di weather nan ke wak e nomber bon so pa colmo si abc island weather news like e page ey anto for di nos a bisa nos ami cu e page ey ta traha oco hunto cu otro como esaki ora mi ta live mi ta mi ta pasa e cosnan di tempo como sa manera mester ta Kiko tambe ta keda e propagandanan ku mi ta tin di Little Mermaid, Christopher Park mi no tabata tin, Little Mermaid, Mermaid, e barku Mermaid, e boto Mermaid, mi sa Little Mermaid, e boto Mermaid, e Sea Aquarium tambe su propaganda ta bin bèk. Prop eh botica na warda tambe ta bin bek pero botica na warda mi ta bay upgrade e tambe pasobra mi ke bin cu un cos echt prof, profesional coma sa esey tambe ta bini bek y manera kico mas eh mi ta bes ta pensa wak nos ta asina tanto cos nos ta bes ta apta ta. Mane mi su san les stock su su cos tur cos a cambia su logo tambe cambia si osa lo be mire logo sa mire de caba y propaganda nan lo bay bini cierto propaganda nan cu ta nan su esaki cu ta support positive media manera best cariben brand tambe ta bini back esey ta un un di mi Bèsta amiganan ku m'ha konosé na Diepraat òf ku mi ta traha riba kaya, nos a bira bon, nos a bisa bon kliente di otro, anto mi ta sostené tur tur kosnan asina i kuminsá bèska riba mi brand tambe ta bini bèk ku a propaganda. Mi ta bisa wak pa mi por haña e propaganda di di di e Magrovenen. Tambe pa nos por pasa riba page ora cu nos ta ser e programa. E propaganda di limpan haci Corsou limpi tambe ta bini bek, pero den e es un m'a mirau tin un propaganda nobo esey tambe mi ta bay wak cu mi por bay hañele pa mi butele pasobra nos tin cu cuminsa tene lugar aki limpi dicó. Kiko mas tambe nos lo bin bek kuné? Propagandanan, tin sierto propagandanan ta kai afó, tin sierto propagandanan ta bini. Anto lo bo san bai mira tambe ku ora ku e programa kaba lo bo san bai mira di editing ku tur hombrenan kuminsá tur a konekta kosnan ku nos ta mester ta traha riba nan pa nos por bin ku nan mas di'é ku ta posibel. Bon, Juanita bisa mi ta. E program Positivamente no ta cuminsa shetor mas, e ta cuminsa seisor, pesar seisor programa ta cuminsa awo, seisor dos ora dicon pasobra di bico nos ta hinca noticia den mane loke cu ta pasa na LA ta ketu bay nos tin keda update nos tin keda duna noticia cuminsa noticia ta keda noticia no ta bay noticia ta keda, anto p'esei nos a buta, nos ta buta, nos ta bin seis or i no no shete or mas i kaba ocho or, kumsa nos ta kuminsá seis or pa kaba ocho or kumsa ta dos ora di programa. Un dje programanan sigur di bi ku nos ta hasi zoom, mi ta bisa ta wak pasobra e zoom programa anterior el a traha bon bon hasta e programa a drenta. Mi no sa ki falta esaki ku e no kep setem te be wak den e Zoom bieu wa ku e programa por drenta pa mi por zoom paso mi ke zoom pa mi por hasi nos programa seitamente lo bini kumsa zoom men lo bini pa asina nos por Hasi nos programa gewoon normal. Anel sa ta bisa, Nos ta sierto abda, ta sierto konan. Anto nos ta trahando hopi duru. Komisar, bo mesa ora ku bo kuminsá helemal bèk di nobo, bo tin ku bai hasi yen pida pida kos abda. Ta sierto konan bu ta sierto konan bai manera mester ta. Anto tin bia bo tin ku keda pinga bringa bringa pa bo haña e kos ku bo ke haña pa bo por hasi. Nan a bisa hasi cos manera mester ta. E humania a bisa hopi programa lo bin bek, pero bagaan. Video clipnan tambe lo bini, video clipnan mi ta wak masha bon mes con mi ta pasa video clip pasobra esey tambe bo sa bo mes a sa tin problema anto esey tambe nos a purba di wak pa nos purba nos ke pasa video clip nos ke pasa echt. Kosnan di Kòrsou, hendenan, nos artistanan ku nan ta kanta, pero bo mes sa nan tin nan nan kriterianan, anto bo mes sa bo tin ku bai na nan na nan kriteria pa evitá, bo mes sa pa evitá problema, no? Anto esei ta buta ku nos ta buta sierto kosnan, nos ta adaptá sierto kosnan. Bo mes sa sierto kosnan ku nos ta buta, tin sierto kosnan ku nos ta kita, tin kosnan nobo ku a bini. Anto esei tambe nos ta buta ku nos ta bai hasi sierto kambianan chikitu pa asina loke ku nos tabata ta duna pa e por keda manera e ta konsá. Nan e semper tur hende kustumá ku ne programanan edukativo, programanan pa si bo sa bi manera bisa notisia tambe ta bai bini bèk pero notisia ta bin konsá for di trempan anto bai kaba na e kaba den lat ocho ora ocho ora na e kuminsá nos lo bini bon nos lo bin bon prepará trahando duru so nos ta trahando hopi duru pa nos por nos a bisa pa nos por ègt bini ku e bon kosnan ku nos ke bin kuné pasobra. Tin bia bo ke hasi sierto kosnan, to tin bia bo ta ña bo ku ke to bai tin trámitenan, pero nos deb hasi nos bèst. Nos hasi nos bèst pa asina nos por bini bon bon prepará. Bo, mane a bisa bo sa, tiki tiki nos ta hinka sierto kosnan aden, anto mane mi ta bisa danki na bosan sosten, danki na bosan like nan, danki na bosan followers nan ku nos ta back on nos ta back on danki na tur hendenan ku a kere den positive media ku asini nos por a bosa echt bin back manera mester ta danki na tur hendenan ku a sostene tambe positive media for den kuminsamentu awor aki tambe nos ta bolbe kuminsá back di nobo tambe mi ta yama danki anto. Nos nos ta ban pek duru nos ta ban pek duru y manera bisa nos tin hende di Boneiru nos tin arina mi no a haña hende di Aruba pero nos tin hende di Boneiru y lo boso a mira hasta hende di Boneiru lo mi a hasi entrevista ku nan ora ku tin talk show nan pa asina nos por hasi el bo. Asina nos yega nos parti final, tòg bisa bosnan kiko ta e kambionan ku Positive Media lo bin kuné òf Positive Media ta bai hasi pa asina nos por bin eduká, hasi hendenan tiki mas sabí. Nos ta otro fo'i di tur otro, esei ta nos intenshon ku purba bin mas otro ku ta posibel. lo wordo tur cos lo wordo di post comenzar nos lo no stop di post nos lo keda post comenzar keda post ke tu bay nos ta keda post pa asina nos por keda educa comenzar si nos no bin online nos ta post si pa asina ya tur hende por sa kico ta pasando bon nan e bisa danki pa danki pa support nos na primer lugar nos ta yama Dios danki. Pasobra sin dje nos no por a bole kuminsá di nobo, i manera mi ta bisa, danki pa tur kos, danki pa sopòrt, mañan ku Dios ke nos stay back, mañan ku Dios ke tur kos ta kuminsá normal, mañan ku Dios ke nos ta hinka e kos di el mundo desde ariba ku tur hende tabata keda pendiente p'es ei tambe ta bin back, i M'a mi bisa danki. Danki un bia mas, danki pa soport. Nos ta mira otro bek mañan ku Dios ke. Pasobra awe nos a awe nos a bini online pa tur hende sa ku nos t'ei bek atrobe. Bon, pasa un felis anochi i take care kòrda kuida. E lema ta keda mesun kos shownan Luz Kòrata pa para no ta pa pasa den dje awe. M'a mira kon Un hende ta pasa gewoon den Cora, anto mi ta keda den mi talk show mi ta bay papia derover ki problema nos tin cu e luz Cora y mi ta bay bin cu videonan e nos ta bisa e top diesnan di traficonan mas peligroso na mundo, anto mi ta keda nos tin Corsou tambe ta lo bay caya den un beki. Esaki no sigui asina aki. Bon. Danki pa tur scos, danki pa soport. Nos ta mira otro bek mayan cu Dios ker, pa asina nos por duna tur di nos parti mane semper Positive Media tabata hasi. Informa, educa, pudi ser ta trapa hende pa hende su pia, pero ya. Ta esey ta berdad. Anto esei nos ta ban p'e. Bon, pasa filis anochi, take care, kòrda kuida, bam rustu den trafiko, nos ta mira otro bèk mañan ku Dios kier. Nos a kaba. Nos stay manera bisa in the way of positive things and news. Bon, pasa filis anochi, take care, nos ta mira otro bèk ku bo San Region San Ignacio, mañan ku Dios kier nos stay bèk atrobe, take care rumannan, anto laha nos bam tiki mas rustu den trafiko. Pasa filis anochi, take care.